Croeso i'r fideo yma sydd yn mynd i ddangos i chi sut i dynnu dyblygebau allan o'ch setiau data. Mae hyn yn ofnadwy o ddefnyddiol pen da chi fy set data mawr er enghraifft a da chi'n siŵr os oes na dyblygebau yn y data yna, lle di o ddim yn glir iawn um, os oes na ddyblygebau yn rhywle a da chi ddim eisiau er enghraifft cyfrif dyblygebau, efallai bod chi eisiau set unigryw o ddata um, a felly mae'r er, nodwedd yma yn gallu cael ei ddefnyddio yn lot o lefydd gwahanol ac yn gallu bod yn ddefnyddiol dros ben. Felly, heb oedi'n bellach, be am fynd i fewn i'r demo? Dyma ni'r set data yn fan hyn, dwi'n mynd i fod yn gweithio efo, a fel ydych gweld, mae'n set data weddol fach, a dwi'n gallu gweld yn glir lle mae yna ddyblygebau neu beidio. Ar hyn o bryd, does gen ni ddim dyblygebau uh, yn yr colwm gwlad yn fan hyn. Mae yna chydig bach o ddyblygaethgybau mewn llefydd eraill, felly mae colwm 3 yn wedi dyblygu holl ffordd i lawr. Mae yna fwy o ddyblygebau eto yn yr rhif iaith yna, a wedyn sut mae'r wlad wedi rhannu, mae yna chydig o ddyblygebau o ran um, eitemau yn fan yna. Felly, i ddechrau fo'i, be dwi'n mynd i wneud ydy jyst i ddangos sut mae hwn yn gweithio. Dwi'n mynd i gopio dau res yn fan hyn, so dwi'n mynd i ddewis 6 a 7, so dwi'n jyst yn dal yr um, llgoden i lawr, a wedyn dwi'n gwneud control C, mae hwnna'n copio'r ddau res yna i fi, yn fan yna, a wedyn dwi'n mynd i 16, dwi'n deglicio, a dwi am roed mewn osod y celloedd sydd wedi copio, Mae hwnna rwan wedi rhoi dau ddyblygeb union. Wedyn, er mwyn ffeindio yr nodwedd tynnu dyblygebau, dwi angen mynd i fyny i'r top yma ar y bar riban a dwi'n mynd i'r tab data yn fan yna a dwi eisiau chwilio o fewn y grŵp offer data i fyny yn y top yma'n hyn. Mae gennym fi tynnu dyblygebau yn y canol, mae hwnna efo croes bach coch wrth ei ymyl o. Felly, unwaith dwi'n clicio ar hwn, Oherwydd bod yr cell yn fan hyn wedi ei ddewis, mae hwn wedi edrych trwy'r data mae gyd, am bod y data mae gyd nesau gilydd, mae wedi penderfynu bod am chwilio am y dyblygebau o fewn yr tabl yma sgynno fi. Felly mae wedi gwneud hwnna i fi yn automatic. Mae o hefyd wedi cael yr pwynt yma'n iawn, felly mae yna ben yna ar y data, felly da chi'n gallu gweld mae yna ben yna i ddisgrifio beth sydd yn y tabl. Ac i wneud y demo gynta, be dwi'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i dynnu dyblygebau, ac be mae hwn yn gofyn i fi ydy, be ydy'r colofna dwi eisiau dewis er mwyn gweld os di rhywbeth wedi dyblygu. Felly, ar hyn o bryd, yr unig ffordd mae'n mynd i ffeindio dyblygiad ydy, os di gwlad yr un peth, mae poblogaeth yn gorau bod yr un peth, Mae'r blwyddyn fesur rwydd yn gorfod rhywun peth, prif iaith a sut mae'r wlad wedi rhannu. Felly, ar hyn o bryd, mae bob peth angen matcho um, cyn iddo fo ffeindio dyblygeb. Felly, oherwydd bod ni wedi copio hein yn union, fysa ni'n disgwyl iddyn nhw ddiflannu, felly be'n weld beth sy'n digwydd, clic ar iawn, mm. na ni, a wedyn mae wedi ffeindio dau werth dyblyg, 14 gwerth ar ei ôl. Dyna ni, da iawn, mae hwnna wedi gweithio fel oedden ni'n disgwyl. Llwybr byr arall defnyddiol iawn, Control Z. So Control Z, hwnna ydy dad wneud, felly mae hwnna wedi mynd â fi'n ôl wedyn un cam, so mae hein yn ôl rwan gen i fi, mae 16-17 wedi dod yn ôl. A be dwi'n mynd i wneud tro yma ydy dwi'n mynd i newid yr poblogaeth. Just o un, yn fan yna. A wedyn, da ni am wneud yn union yr un peth eto, so da ni am roed yr cell yn fan hyn, so jyst dewis rhywbeth yn y tabl yna, mynd i fyny i'r opsiwn yma, tynnu dyblygebau. A be dwi'n mynd i wneud tro yma ydy, da ni'n mynd i ddewis yn union yr un uh, criteria neu meini prawf yn fan hyn. A da ni'n mynd i ddeud, reit, tynnu bob dyblygeb, ond dim ond lle mae gwlad, poblogaeth, blwyddyn fesurwyd, prif iaith a sut mae'r wlad wedi rannu yr un peth. A cofiwch bod fi wedi newid y poblogaeth yn rhes 16. Felly clic ar iawn yn fyna. Dyna ni. So erbyn hyn mae mond wedi ffeindio un gwerth dyblyg, 15 gwerth unigryw ar ei ôl. Clic ar iawn. Dyna ni. Felly mae hwnna wedi gwneud yn union be oedden ni wedi ddisgwyl oherwydd ar draws bob peth, dydy 16 rwan ddim yr un peth â 6 oherwydd mae'r golofn yma yn wahanol. A wedyn, jyst yr un dwytha i ddangos i chi un cam ymhellach. So, so dewis unrhyw gell yn y tabl yna. Dewis yr opsiwn tynnu dyblygebau. Ond tro yma, mae'r dyblygeb yn cael ei ddewis os ydy gwlad rhywun peth, os ydy blwyddyn fesurwyd rhywun peth, prif iaith rhywun peth, a sut mae'r wlad wedi rhannu yr un peth. dwi ddim am edrych ar y poblogaeth o gwbl er mwyn edrych os ydy hwnna'n ddyblyged neu beidio. Felly, yr unig beth sy'n wahanol yn fyna ydy poblogaeth. Felly, be am weld beth sy'n digwydd os da ni'n tynnu poblogaeth o fyna ac yn tynnu dyblygebau dim ond yn edrych ar y gwlad, blwyddyn fesurrwydd prif iaith a sut mae'r wlad wedi rhannu. A dyna ni, mae Noel wedi ffeindio dau werth dyblyg tro yma, oherwydd mae, mae wedi anwybyddu be oedd yn y poblogaeth, a wedyn mae wedi edrych ar yr pedwar colofn arall a wedi penderfynu, oes mae yna ddyblygaeth, dwi am dynnu'r ail, um, yr ail res yna allan o fyna. Felly, clic ar iawn o fyna. Uh, fel da chi'n gweld, mae'n bosib, so na i roed hynny'n ôl, A mae o'n bosib cyfuno hein yn y ffordd ydych isio, felly un o'r ffyrdd efallai fysa dydwch os ydych chi just isio neud o ar y gwlad, mae'n bosib dad ddewis bob peth a deud rei, unrhyw wlad sydd wedi dyblygu, dwi eisiau tynnu bob peth allan lle mae yna wlad wedi dyblygu dyblygu er enghraifft. Felly mae'n ddigon hawdd i chi wneud hynna hefyd, a wneith hwn ffeindio Newn ni dau ddyblug eto oherwydd o'dd y ddau yna odden ni wedi copïo. A dyna ni, hawdd iawn sut i dynnu dyblygebau allan o'ch setiau data. Mae hwnna'n ddefnyddiol iawn fel oedden ni'n deud os da chi eisiau cyfri data a da chi ddim eisiau dyblygebau na fod yna, neu os da chi eisiau gwneud siŵr bod gennych chi set data unigryw er enghraifft, efallai bod chi jyst angen rhestr o um, enwau unigryw er enghraifft sydd mewn rhestr neu rhywbeth. A dyna ni am heddiw. Felly, os oedd hwnna'n ddefnyddiol i chi, cliciwch ar licio ac hefyd tanysgrifiwch i'n sianel ni er mwyn cael mwy o fideos fel hyn. Oce, okay, a welen i chi tro nesaf. Diolch, Hwyl!